My good people, welcome to another episode o of Pidgin Vibes Yarnings. Today yarnings um gat to do with that Sapele road o for this our Benin. This Sapele road of a truth um when I go that journey, ah, I almost shed tears. For good three days to four days, I no get my body. We dey suffer for this country o. Oh. We dey suffer. As citizens, eh, we dey suffer. Normally, in eh, Nigeria those days, road transport eh, na one of the best ways to transport. That time, eh, I dey go Sapele well well now. um I go just reach out jeep enter enter motor before you know before dem say Jacob miss I don reach that place I don do wetin I wan do I go come back I come say make me go worry now people come dey tell me say how far that road no good o quick comot house o quick comot house o dem say comot house by five comot house by five me come dey like comot house by five for worry here after five na me comot na base on my friend make e make e wan carry me go park as we dey go na we see one Sienna sharp new Sienna dey load for Santana market for there dey carry dey load some women load dem dey go coco market dey wan go buy oil and the rest things na me come me come enter the motor as we dey go road block the man come go park inside BIU that BIU side If you see erosion, mean the man dey swim. He bumper pull. That one no come do. We come reach. When we dey come, before I see motor, when carry me come Benin. Hey, na even lift person na help me. I no see commercial motor make dey go Benin. The one wey I see, nobody dey inside. If you see di motor, di motor sef um e don gwo gwo gwo um I come still manage reach oh. Di motor na dis motor wey I enter base on sey di guy na gbagi e dey go, e come just drop me. We no even fit reach VIU, e come get one place wey e drop me um. Wen I come down for di motor, I look front, I look back, I say how I wan take comot for here? the road block as you dey see for the video like this so you dey see all the all the trailer how the road stay bad how how federal road go be like this i got enter bike from that place go reach bypass one two tell me how road go be like this for an for a country like nigeria because me no understand o is it that our leaders no know wetin dey happen Trailers dey fall fall fall every day for dat road sometimes um I dey go dat day I come dey reason all those trailer drivers how how dem dey feel me wey be sey I be passenger normal my body four days I no get my body na im come be all those trailer drivers come dey turn de steering dey turn turn how their body dey feel dem dem reach house why things no go dey expensive. dat day wen I dey go I see trailer na make me carry plantain, di trailer spoil wen we dey wen I dey go dat morning as I wen I dey come dey still dey repair di trailer no be person get dat goods? you know how many loss dat person go encounter for dat plantain? I no know which kind government we get which kind government we get wen all dis suffering go take end? because I no know see road see road na. For a country wey God bless with so many mineral resources, with even with our own here, with everything wey God bless us with, with all the revenues wey all these people dey carry, dem no fit fix all these roads? Citizens just dey suffer, dey suffer, dey suffer, dey suffer. Na suffer we dey for this country o because if you dey think say you dey enjoy, no enjoyment for this country because look around now. look around we no fit travel from A from pole A to pole B person go wan die body go wan kill person I say for four days I no get my body when I come down when I come manage reach the the the the the bypass come enter mini bus wey dey go where I dey go hold up for everywhere na so we dey manoeuvre my body done I come down for motor my my leg dey shake my knee I no fit feel my knee Dis one dis is not life, dis one no be life wey we dey live for dis country o of a truth o. Basic thing no go fit do for us, everybody just dey fight for twenty twenty seven election, we still get a year and some months to go, dey no fit do basic things for us. Okay sapele road wey dey say dey dey do now I no know wetin dey dey do for de road because na where una dey una still dey o. na where una dey una una still dey where good na that na na there una go dey destroy una dey do the place wey e bad bad bad bad well well una no go even fear go do that place first make we say make we say that one don still comot even that day wey we dey even dey go the road wey dem don do wey dem don manage open wey people dey pass the road don dey spoil the kontri road e don dey spoil e don dey spoil which kind country we dey wetin be all this suffer um when all this suffering go take end because I no just know you go fit say okay if this government come the next government go good Nigeria own the next government na him dey worst my people I don tire my people sha make una no still forget o to like o to still share this message to still subscribe make we dey hear our ogbonge news as we dey go. make we still dey get update as we take dey go make una no forget oh our website still dey there oh www dot pidgin vibes dot ng where you to where you go fit get all the ogbonge news all the ogbonge tori as e dey happen e dey drop for there una no still forget to follow us for facebook oh pidgin vibes we dey there all our social media handle na still pidgin vibes oh my people una doh oh.